Għall-aħħar episodju, l-aħħar darba għall-ewwel edizzjoni ta' The Malta Barbecue League. Illum, wieħed miż-żewġ kontestanti tagħna ħa jmur id-dar b'dil-medalja u b'dawn ir-rigali kollha. Il-premju finali jinkludi kċina ta' barra inkluż il-barbecue u aċċessorji provduti minn Bull Europe u kompluta bl-irħam grazzi għal Chini Marbles valur ta' ħmistax-il elf ewro. Mejda magħmula kompletament bl-irħam b'valur ta' tlett elef u ħames mitt ewro grazzi għal Chini Marbles. Sistema ta' reverse osmosis grazzi għal Bridgeport b'valur ta' erba' mitt ewro. Hamper ta' ħut grazzi għal Azzopardi Fisheries. Hamper ta' laħam grazzi għal Churchill Butcher. Hamper tal-Hind grazzi għal George Borg Limited. Voucher għal prodotti Secotex grazzi għal Flamingo. Hamper ta' kxejjes grazzi għal Mafimex. Hamper bi prodotti Fiorucci grazzi għal Attard and Co. Hamper ta' xorb grazzi għal M. De Majo Wines and Spirits Limited. Għażla ta' prodotti Mighty Nuts grazzi għal M. Brands. Flixkun Limited Edition Gran Cavalier Sirac Jeroboam grazzi għal Emanuel Delicata. Il-valur totali tal-premjijiet hu ta' fuq minn 20,000 ewro.
U għalkemm għadna kif spiċċajna dal-episodju diġà qed nippjanaw it-tieni staġun u fil-fatt minn hawn nixtiequ nappellaw lil dawk li jħobbu jsajru fuq il-barbecue però mhumiex chefs professjonali biex jidħlu fil-website tagħna u japplikaw għas-sensiela li jmiss. U x'ħa jkun qed jiġri minn hawn u ftit ieħor? Ħa jkollna l-aħħar żewġ kontestanti tagħna illi ħa jidħlu jsejru fuq dawn il-kċejjen. Però għandna aħbar għal dawk li jsegwuh minn ġimgħa l-ġimgħa tafu illi l-ġimgħa l-oħra rebħu l-aħwa, però daw flimkien magħna bħala produzzjoni iddeċidew illi wieħed minnhom jastjeni biex b'hekk iżomm il-kompetizzjoni iktar akkanita u jagħtu ċans il-persuna li spiċċat fit-tielet post. B'hekk illum min ħa jikkompeti? Nibdew
b'Ray George.
Il-kompetitur tiegħi Mauro naħseb kalma l għandu tajba. U naħseb anke fuq il-barbecue law salsa u tajjeb. Ġifieri bħali jew ħajar segu jew Ma nafx, hu kelli jinkwetani sakemm inkun naf l-item li ħa nsajjar. Hemmhekk ikolli l-ikbar tension jiena. Għax tista' taħseb tgħid tgħid nagħmel hekk, tgħid nagħmel hekk. Ġieli ħsibt u ma kienx minnu. Kienet storja oħra li uritu li jekk nirbaħ il-lejla niddedikaha lill-familja tiegħi kollha tas-sapport li tawni, it-tfajla tal-paċenzja kbira tieħu. U t-tifel, u t-tifel li Giorgio għandu temmanz u tul il-competition ma tantx qatta' jitħiem magħhom u jispiċi jibbor miegħu jkunu reqdin. Għalhekk it-tfajla u t-tifel hu. U ovvjament min jibqa', sinjuri għalikom Mauro Pirrone!
Il-competitor tiegħi Ray George li għandu tajjeb u naħseb hija l-iktar xi ħaġa b'saħħtu fiha l-mod ta' kif jippreżenta l-klabb. Jekk nirbaħ din il-kompetizzjoni, ovvjament din mhux qed nirbaħha waħdi, ħija għena ħafna fil-proċess kollu, sa meta qabel niġu, wara, l-feedback, ġifieri ħija kien warajja f'dil-kompetizzjoni mill-bidu sal-aħħar, ġifieri niddedika lih. U l-kumplament tal-familja tiegħi, ma nistax inħalli barra l-mara tiegħi u t-tifla tiegħi. Jiġifieri niddedika għalihom ukoll. Todd tqis dil-kedda kollha, eh, biex xi ħadd illejla ħa jpoġġi eżatt fuq il-piramida. Ħażin, tirranġaw ruħkom ħa tpoġġu fuq il-piramida fil-ponta. Imma vera, jien għadni niftakru l-dak l-ewwel darba li ġi. Eh, Ray, George! U peress kienu fl-istess tim, peress kienu tnej fil-bidu qabel fridnihom, ħsibt li Ray hu George ħuh, fimt? Ray, ma fidilta. Taf kemm tiġrili di, li domt la biex rajtha. Ħa ngħidlek kemm ilha fuqi. Tiftakar meta ġi kien ġi il-Papa Ġwanni Pawlu? Kont żgħir jien.
Eh, kont ħsibt li hemm ġiex papiet wieħed Pawlu u l-ieħor Ġwanni, fimt?
Jiena meta smajt bl-aħwa pirrone għad-daws qal li ġejjin dawk is-settiet ta' skieken illi jbiegħu minn kullimkien. Għandi wieħed hawn kwist, kwist! Zjara, anka jien xtaqt minnhom. Birżebbu ġej jarma bil-mutur da ta' daws qal li. Aħmar. Aħmar.
Ejja, nafu! U drani u nixtri minn għandu sew. Jien issa sirt nafu dil-ġimgħa. Taf kemm ħallihom li hu skieken?
Kemm?
Fifty euros għax ħabib tiegħu, eh?
U kemm ilek tafu? U sjuf, għax jiġi fis-sajf da. Ej, il-ġimgħa u ser. Xi tippretendi li ħallihom lok xi 10 euros iskiega lejlek jew? Ej, tajhom li. U tan id-driller tal-batri wkoll. Bejt euros?
Ejja. Mhux pirron, imma
ma nkompli xejja ħanistidnuhom. U sinjuri, Parteċipanti, ħa nkunu qed nilqgħu illum mhux xeff wieħed, mhux tnejn, mhux tlieta, mhux erbgħa, mhux ħamsa, imma sitt xeffijiet nilqgħuhom fl-arena! U nibdew, għandna Lil Joe Vella, lil Neil Darmanin, lil Ramona u Roberta Preca. U fl-aħħar, iżda mhux l-inqas, sinjuri għandna lil Marvin Gauci. Are, are, għaj tajru. Għalu l-ek taqsam ġu wara karozzi.
Marvin Gauci.

Sinjuri ġurati, ġurija, jien u Diel, web mill-parteċipanti qal li s-soltu nkunu mwerbin b'wieħed aħseb wara b'sittax minn hawn ftit ieħor ħajkun hawn is-sitt wieħed għax inqalgħatlu biċċa xogħol tal-aħħar tajjeb apparti Marvin li ġieb l-iskuter. Isma', x'inhuma l-kriterji li se tkunu qegħdin tiġġudikaw fuqhom illejla? Ħniin f'idejk. Tibda int? Ifimni, naħseb laħ mill-aħħar, kulħadd għandu l-gozzi tiegħu fit-tissi, jiġifieri li jfittex, kulħadd għandu dak id-daqsi differenti. Sab jiena nħobb ħafna qed nistenna ħafna li f'barbecue jtuni xorta textures differenti, ma biex taħseb, mhux ġast imsajjar mixwi, però rrid textures interessanti eh, minn dak li jippreżentaw li. Mhux hekk x'taħsbu?
Forsi textures and representation. U Il-portions li ma jkunux kbar ħafna.
Naqa' kreattività wkoll u forsi naqa' il-mod kif jużaw il-barbecue. Eżatt. Eżatt, mhux jużawh biss, imma t-tip ta' rubs li jużaw, għax il-barbecue dik is-sabiħ tagħha li mhux just kemm taqbad u tixwi, ir-rubs, naf il-curries, il-pastes li jużaw. Hija xi ħaġa differenti milli nużaw aħna ġol-ġejjen tagħna. Nara jien. Jiena l-ewwel ma nara, jiġifieri l-ewwel ma nara l-għajn, bħalma qal Joe, il-presentation tagħmel bija ħafna u mbagħad nidħol għat-togħmiet. Però mbagħad ovvjament ħa jiġu skont li huma jkunu ħaltu u kkombinaw flimkien u mhux hekk. Eżattament, jiġifieri llum ħa nagħtu l-punti fuq dawn il-kriterji kollha u mbagħad fl-aħħar niġbdu total u naraw min ħa jirbaħ. Min joħroġ rebbieħ. U taf x'ħa jirbaħ barra ħafna rigali? Il-medalja! Ejja, l-medalja.
Issa kontu tafu intkom għax jien nħobb noħroġ dal-curious facts. Alla ma, naħseb ħanżel isfel.
Il-medalji tal-Olympics qed jagħmluhom mill-mobiles użati bis-serjetà mhux affarijiet sbieħ daw. Tajba ħafna vera. U t-torċa tal-Olympics. Eh, mhix qed jagħmluha. Ta' mhix qed jagħmluha. Mhix. Mill-band the buses, għax tgħidx kemm jieħdu n-nar malajr dawk.
Isma, Sinjuri Ġurati, intom l-aħħar darba li kontu hawn kollha stajtu tinnutaw ċertu żbalji li saru, sewwa? Liema huma dawk l-iżbalji li ma tixtiequx li terġgħu taraw? Nibdew minnek Joe.
Hygiene.
Il-hygiene u Joe kittitu, eh? Speċjalment it-chopping boards, Joe. U affarijiet ħela. U ħela, u ħela. Inti nil. Jiena nibqa' fuq il-binari ta' ġew fil-verità. Li ġene il-mod kif jieħdu ħsieb il-laħamijiet nejjin eh, mal-ikel li jkunu ġażajru u li jżommu daqsxej eh, organizzazzjoni, mhux kollox itir marri hemmhekk is-esplodiet il-mejda, ġifieri Dik is-sena li naraħħa. Inti.
Jiena naħseb minn fuq barbecue dejjem jisni nara li ovvjament ġili ġili jkun tendenza li l-laħam jibda jinxef jew l-affarijiet li għamlu fuq jinxef. Allora naħseb barbecue dik ma kunx irid nara jiena. Mhux hekk tilħaq bl-eżatt. Jiena li ġeni u bħalma qal ġew 100% dik l-ewwel ħaġa li ċċumbajt l-aħħar darba. U ovvjament imbagħad jinnaf li jekk għandhom meat platter Jaqsmuhom il-bid, jagħmlu eżempju ħaruf, pork, chicken u hekk, mhux ssib tliet oġġetti li magħmulin mill-bid, qed tifhem? Ejn nħobb daqsxejn il-varjetà, jużaw common sense. Eżatt. Jiena jiena apparti li semmejtu intom li iktar ħaġa li dejqitni, il-preżentaturi jduru magħhom. Fil-fatt kemm ilu hawn int. Daħħal subgħi hawn biex iduq li wara daħħal subgħi. Kemm ilu li hawn int, kważi kważi għad hawn bżonn ta' preżentaturi. Ifhimni, diġà semgħana, diġà semgħana bil-pizzett. Mela, sinjuri, Wasal il-ħin, is-soltu tikxfu intom, illum ħa nikxef jien. Mela, sinjuri, jew tippreparaw borża jew taqelbu l-għoxxa jikxefu. Le, le, le, le, ħa nikxef x'se jkunu qegħdin isajru illum.
Dan ukoll bis-saħħa tal-ġurija hawnhekk li kollha taw is-suġġerimenti tagħhom, imma finalment ħriġna. Wara ħafna deliberazzjoni u messaġġi fuq il-WhatsApp. Fl-aħħar wasalna għal dak li tridu tippreparaw għalina llejla. Mela, isimgħuni sew. Qed nistennew mingħandkom Etu Kors Menu, Tajjeb, żewġ courses, kull kors irid ikun fih tliet platti, tajjeb, li x-chefs bejniethom ħa jaqsmu mbagħad. Tajjeb, ġifieri f'siegħa tridu tagħmlu tliet platti u tliet platti l-istess, anke l-preżentazzjoni tagħhom. X'taħsbu? Għadni ja tajjeb, co-presenter? Eħ, tajjeb? Joe, inti tiżżid xi ħaġa? Tajjeb. Tlaqna. U jekk għadkom kemm tnaqdu magħna, illum hi l-finali ta' The Malta Barbecue League. U jekk għadkom ma fastux like fuq il-Facebook, aqbdu, idħlu u għafsu like u jekk titħajru għas-sena d-dieħla minn hemmhekk ukoll tistgħu tirreġistraw. Barra l-għandna wkoll website maltabarbecueleague.com idħlu hemmhekk tkunu tafu dwar il-parteċipanti, tkunu tafu dwar dak kollu li nkunu qegħdin nagħmlu f'dan il-league għaliex huwa league ta' nies interessati fil-barbecue. Imma, peress li l-aħħar waħda nista' nafasha jien, nista'? U mela le.
Mela lestu rwieħkom, tridu ssajru two courses tajjeb bi tliet platti kull kors. Għaliex qed toħroġ il-barra? Qed noħroġ il-barra l-oħra.
Mhux tajjeb hawn. Nista' nennu wkoll? Għall-aħħar darba, tlieta!

L-ingredienti għal to course meal irridu nagħmlu sitt platti, tlieta starter, tlieta main course, e, jiena ħanażel li mmur għal starter kif edejlek u main course biex ħamed deserta. E, fil-bidu ħanagħmel e, semin tartar u daqsxejn pront fuq il-bar, jiġifieri għadni kif qed nagħżel l-affarijiet. Ehm, u mbagħad ħa nagħmel pork tenderloin, eh, ħa niffilitjah, ħa nimlieh u nagħmlu rullata, jiġifieri ehm, għaddejna, ħa nieħu naqa' jiġifieri spinaċi, tagħhom imqaddet, fetaċi, spanċetta l ġewwa. Bada xejn patata u affarijiet ġifieri.
malli rajt li għanna tema miftuħa l-lum għaw ta' tamed mort eh, biex namel bieċa laħam għamilt il-ribaj eh, dik hija xi ħaġa l-ispeċjalità tiegħi. Eh, minħabba li kelli starter ħliġt bl-idea nagħmel pajella

Mela, bħalissa li qed nagħmel, qed nagħmel il-brott tal-pajella. Fl-istess ħin qiegħed niggrilja ċ-chicken u l-peppers li mbagħad il-peppers once li ħajieħdu dak in-naqa' grilled flavour ħankun qed niċċoppjahom nagħmilhom fil-pajella. Issa, illum forsi xi ħaġa mhix daqshekk normali pajella tagħmilha fuq barbecue imma tradizzjonalment pajella ġiet ivvintata fuq open fire. Waħda ma reġgħetx tagħmel bar, għamel xiex tagħmel pajella fuq fuq barbecue għaliex Ħabba li għandek diġbir, int għandek bżonn dik is-sħana minn taħt biex toħloq dik il-crust. Tradizzjonalment magħrufa bħala sokarat. Jiena llum ħa nagħmel interpretazzjoni tal-paella biex ħankun nagħmel l-oriġinali ta' Valencia, ġifieri. Ta' Malta.
Ġifieri ħankun nagħmel interpretazzjoni tagħha. Tal-Ħandaq fejn qegħdin, tajjeb? Dik hi, ġifieri il-main point tal-paella li jkollok dik il-crust. ġust fil-qiegħ u għalhekk hija. U dak huwa platt minnhom nimmaġina, hawn x'hemm? Dak huwa l-istarter, imbagħad il-main course għandna għandna ribeye steak biċ-chimichurri. All right, u bħala sides?
Għandha għandi xi patata u xi asparagus. Ray,
illum bi kbir bdejna mill-ewwel. Illum hija. Ġibtlek ix-chef biex jara eżatt x'għandek f'moħħok għal-lum biex timpressjonana. Illum għandi f'moħħi bħala starter ħajkolli daqsxejn selmin tartar u mbagħad ħajkolli il-prawns qegħdin fuqu bil-marinati bi ftit ċili u lemin grass u daqsxejn soy sauce bżar u milħ u daqsxejn ħall mbagħad fuq il-barbecue u fil-qiegħ ħajkolli daqsxejn coconut curry daqsxejn spicy biex jikkomplementa kemm is-selmin tartar u kemm anka il-prawns. U jkolli daqsxejn ħofs tal-Malti mixwi fuq għal speċi biex ikollhom dik naqa crispiness fil-huma u jieklu eh,

Tenderloin ħa jkun stuffed bit-tuffieħ, walnuts, daqsxejn ħa jkun bil x'ismu daqsxejn pancetta, daqsxejn ta' dam imqadded u x'ismu. Mbagħad miegħu ħa jkolli l-patata, ħa jkolli beetroot, beetroot puree wkoll.

F'siegħa, l-istess siegħa. L-istress level tiegħek m'iniex qed nara b'kant bħas-soltu, eh, biex inkun onest. Għax ħafna affarijiet li trid tipprepara u ħafna truf ma tridx tipprepara kieku trid tipprepara sitt platti bl-istess item fija u ma fihiex, imma tliet platti kollha hawn tlieta u tlieta għandek preparation doppja hu. Mela ħa nħalluk taħdem xbin trid. Bil-kwiet. Chef, inti tistaqsi xi ħaġa oħra? Jew nħallu. Good luck. Thank you. Iriedu jippreżentaw platti identiċi. Għalikom ma nafx jekk hux diffiċli, imma għalihom fdal pressure. Hi xi ħaġa diffiċli? Naħseb jiena milli milli rajt l-aħħar darba meta kont qiegħed niġġaġġhom, naħseb illi kapaċi jeżekjutjaw dan it-task li għandhom.
Imma huwa importanti li meta tkun fuq mejda li tordna l-istess ħaġa li l-platti jkunu l-istess kemm jista' jkun. Mhijiex daqshekk diffiċli forsi kemm qed taħsbu dan. L-importanti hija li peress li. Tisixxilina bajda l-art.
Li peress li dawk forsi ma tantx għandhom esperjenza jridu jikkalkulaw. Jiġifieri jekk ħa jagħmlu patata mash jridu jikkalkulaw li ħa jagħmlu għal tnejn jew għal tlieta kemm ħa jagħmlu f'dan il-każ għal tlieta. Dik biss hi ċ-challenge. Imma l-pija biex tagħmel platt identiku bħal ieħor x'taħseb? Ma naħsibx li hi daqshekk diffiċli. Għax jekk kienu huma jagħmlu 200 grams patata, Meta jqassmu jagħmlu 100 le u 100 le. Tara ma dawn huma l-affarijiet ovvji. U fi tlieta kemm iridu jagħmluha? Issa sew issa diffiċli naqra li trid tagħmel 200 division by 3. By 65. Proset, proset, proset. Imma x'inhu ma nimmaġina li malli għadnilhom x'iridu jagħmlu dawn bdew moħħhom beda jiġri. Kieku tiġri lilkom xi ħaġa professjonali, x'inhu ma l-affarijiet hekk step by step li wieħed irid jagħmel biex biex joħroġ tan-nies? Kif ħa jsajjar u kif ħa joħroġ il-platti Inti jew nibdej. Eh, jiena kieku, eh. eżempju, fuqet mill-menu żana patata max, inti taf li patata max li titbaħħa l-ewwel għax iddum ġessir jew inkella għandu il-beetroot pure. Fehmt? U dan mill-affarijiet li li żied li ħajdum u tibda minnhom l-ewwel. Inti x'taħseb ma? 100% li qiegħda tgħid dik, u ovvjament meta tkun qiegħed eh, tieħu l-affarijiet mill-pantri, tittieħu biżejjed biex ikollok għal kemm. Mhux iżejjed.
U mhux iżżejjed.
U l-laħam jekk ikollhom laħam, eżempju, jridu jittajmjaw it-timing kif ħajħorġu hekk hux medium. Ġifieri kważi kważi iktar hemm planning milli. Planning, planning.
Meta trid tikkalkula li inti jekk fadallek pereżempju jien naf l-aħħar għaxar minuti tal tal-plating tal-final countdown ngħidlu jien, inti trid tikkalkula li speċjalment il-laħam trid issajru l-aħħar. Fhimt? Tħallih tkun fadallek. Iżjed għaxar minuti.

nqaxxarha u nagħmilha ilda. Niglazja b'xi naqra pereżempju ħani u b'xi naqra maple syrup u xi naqra nuts u hekk, fimt? Jew net sal fuq wara da u tigrilja fuq il-bar. Dak għatilna one course, il-kors l-ieħor.
Il-kors l-ieħor. Mhux fuq id-dessert. Issa sigora, irrispondini di. Mela main u dessert.
Eh, issa bħala main course rajt dawk ir-rek tal-ħaruf jidhru sbieħ hemm ġewwa. Naħseb li ilhom kont nagħmel jien. Favorit tiegħi l-ħaruf. Mela jiena nagħmillek l-istarter kieku. U jiena nagħmillek id-dessert u l-main course tajjeb. Tistenna. Kważi kważi.
Neil, għandek il-Mauro qegħdin kważi f'nofsija. 31 minuta fadlilna. Mauro. Fiex wasalt, Mauro?
Mela, hawnhekk għandi l-paella fuq in-nar.
Għalik importanti tqallibha mill-qiegħ ħalli ma teħellikx, ha? Suppost li pajella għajdi li nixtieq noħloq dik il-crust. All right, ok. Ġifieri ma rrid mhux risott ankor qed nagħmel, ġifieri dik il-crust mill-qiegħ li meta ħa nserviha jkollok ħa jkollok din il-crust. Waħda mir-raġunijiet għal xiex huwa platt tal-barbecue. Li kieku ma rridx noħloq dik dak il-crust, Ma kellix għalfejn nuża grill, għax biex is-sħana, il-fatt li noħloq din is-sħana fil-qiegħ tad-dixx huwa apposta għal xiex huwa parti mill-flavors. Interessanti, però importanti meta tagħmel hekk tkun konvint mill-ammont ta' likwidu li tittieħu bbilanċjat man-nar li qed jaqla' ġo fih, għax inkella ma jirnexxilikx iġġib il-bilanċ tajjeb. Ekku, eh, issa dik fil-każ jaf ikolli nżidu l-ilma s-sena. U l-ilma qgħod attent jekk għandek daqsxejn ilma li huwa. Fietel jew songeri jkollok xi kazzol faħam fuq il-barbecue hemmhekk ħalli tibqa' l-istess temperatura tgħinek aħjar milli titfa' l-makkies għax tiżomm tir-ross u jibqagħlek ħieles. Tara nagħaġ pariri hi aħna.
X'qed tagħmel hemm? Hawnhekk qed nagħmel chimichurri sauce. Bażikament kważi lest. Issa hawnhekk hawn wara għandi l-isteak qegħdin immarinati.

Jiġifieri idealment, kieku idealment kien ikolli iktar ħajja iktar faċli kelli xi boneless chicken thighs. F'fajn hu.
Imma
u mbagħad għandi l-patata ta' fuq in-nar. All right, jiena
mill-ftit deskrizzjoni li għamiltilna rajtek qed tagħmel paella biex tibda u mbagħad għandek xi beef bil-patata mash u xi eggs. Eżatt. U ċ-chicken fiex ħa tuża, fakkarni? Iċ-chicken għamiltha fil-paella.

Kif qed tħossok għaddej? Qiegħed relax. Stess. Għażawn.
Trijet, għad ma rajtu hekk. Għażawn. Isek isek ħadd kollox ta' kontroll imma. Fimni, eh?
sakemm titfal affarijiet jitilqu jsiru u għandek żewġ żewġ eh, platti differenti, żewġ platti differenti li trid laħħa ġosija, mhix faċli, sakemm il-moħħ jgħejja tgħid tara ma nix Għalhekk dik hija l-kompetizzjoni. Isma' urina xejn fiex inti. Mela, bħalissa qed nikun qed inqaxxar il-ħaxix biex nagħmilhom ftit bżar u milħ, daqsxejn għasel u fuq il-barbecue jkunu honey glaze. U mbagħad għandi l-pork tenderloin qiegħed fil-barbecue qiegħed isir. Għamiltu rulad, filitjajtu, mlejtu Bl-ispinaċi.
Speċjalità oħra tiegħek dik. Spinaċi, eżatt. Xejn fieta xi, xejn walnuts. Imbagħad għandi s-selmin tartari qed isirim u għandi il-prawns qed jimmarinaw dawk għall-istarter imbagħad. Bħal kellna daqsxejn coconut curry bħala base. Ħa jkolli sell minn tartar u ħa jkolli il-King Prawns qegħdin fuqhom u daqsxejn ħobż tal-Malti mixwi biex hemm dik naqa' crunch. U mbagħad għal ma tenderloin ħa jkolli il għal ma tenderloin ħa nagħmel teriyaki sos biex fl-aħħar niglejzja bih mbagħad u nservih miegħu b'apparti jekk ikolli l-ħaxix daqsxejn patata fuq il-barbecue

X'inhu l-feel hekk x'qed taħsbu? Tajjeb. Ejja nibda bik, għax li int qed iżżomm hawn dil-karta. Ta' min ngħidu lil daw, qabel qabdu jsajru għal llum l-ewwel darba li għamilniha, fuq suġġeriment tas-Sur Vella hemm, ġegħelnihom jiktbu eżatt eżatt x'beħsibhom jippreparaw. U naf li int għandek xi tgħid bħas-soltu, insomma, eh. Ara, mill-mod kif anka servewlna u qalulna x'sa jsajru, Ray George kitbilna li ħa jagħmel king prawns with chili and lemongrass soy, served on coconut and curry cream carrot puree, marinated salmon cubes. Dak l-istarter tiegħu. All right?

Sewwa.
U x'di x'indikazzjonijiet ittik lili? Eh, mill-mod anke kif ippreżentaw x'sa jiktbu, jidher li Ray George għandu iktar ingredjenti, elaborazzjonijiet, fhimt xi rrid ngħidlek, jiġifieri iktar Eh, aħna bħala xeffijiet qed naraw li dan għandna expectations kbar fih. Ekku jien hekk kont se ngħidlek ma mhux qed jitfal ġebla fuq saqaħ għax il-fatt li qed jagħmilek deskrizzjoni kbar. Jista' jkun, eh, eh. jista' jkun hekk u jista' jkun le. Jiġifieri aħna s'issa għadu kmieni għadu kmieni biex naraw x'taħseb inti. Jiena naqbel bħalik.
Coin fiha ta' wara u ta' qudiem, jiġifieri di tista' tkun jisha bħalma jgħidu kull ma jleqqu deheb sewewa. U di jaf jissuprendina issa. Ma naħseb Array mill-aħħar programm li rajtu dejjem kien jaf x'qed jagħmel, dejjem ikun jaf x'qed jagħmel anke l-bank dejjem iżommu stil clean dejjem, jiġifieri dejjem jaf fil-prattika fejn qiegħed u dejjem anke l-ħin tiegħu jkun veru tajjeb. Mauro mar fuq sistema differenti, ma it-nej jafu xed jagħmlu. Biss rej dejjem għandu dik xi ħaġa over. Għamil ngħidilkom. Fuq kulħadd dejjem kienet xi ħaġa over, rej dejjem kellu dik xi Però anka Mauro, eh, Mauro kellu stil, meta kont qed niġġaġġjahom jiena kellu stil sabiħ ħafna wkoll. Eh. Dejjem irnexxielu Mauro jissorprendi fl-aħħar, jiġifieri l-affarijiet li forsi ma kienux qed. Tagħmel ħares ma dan kapaċi raħaq isem interessanti fuq eh, website u kitbu, ġifieri inti tara x'ħa joħroġ. Jien li rajt fuq Mauro li li ċċekkejtu ftit huwa li ma kellux għalfej biex jagħmel pajjella jkollu xi ma nafx kemm il minn saqaj tat-tiġieġ ġifieri u dak l-ammont kollu ta' laħam bi veritax Mela mill-aħħar inti. Tliet platti ħa tagħmel.
Tliet platti u kull ma tuża tiġiex huwa l-pajjella ġifieri xi ħaġa li semmejna li avżajnihom U ma mexiex daqshekk fuq il-parir li ftahni. Ramona, int għadek kwieta, kwieta ma ċej. Le, jina kif rajt il-menu użat l-istess bħal mattu intom, dan jgħid daqxej ta' elaborat u lot nistenna iktar. Eh, ovvjament, bħala preparation, da tal-king prawns, jien naf, per eżempju, nitkellem fuq is-salamun, xaġa li tiċċob eh, għattaħa bil-mod, taf kif, il-prawns kellu jimmarinaf, tifhem, vera t-naraw il-menu daqxej elaborat, pero Ix-xogħol li kien fih naħseb xorta waħda rridu nistennew lejn l-aħħar. Xef, inti ieħor ma tkellimx, jew meta ma titkellimx inti nkwetani. Dak abbom.
Għax jiġifieri hu qed jaħseb għaxar snin qabel ħadd ieħor. Dak fl-aħħar u mbagħad jisplodi. Eżatt.
Il-menu li għamel Ray, hekk inti toqgħod Tara l-affarijiet very easy, tgħidli ara, dak qatt' tas-salamun immarinah, mela dak huwa t-tartar. Qaxxar il-prawns, just ħa jiggriljhom, ħa jagħmlhom fuqhom dressing, mela l-platt lest. Qed tifhem? Il-filet tal-majjal li ħa jimla, just kemm fataħ il-filet tal-majjal, għamel it-taħlita, milija,

Qed tifhimni? Li ħaddem moħħu u għaqqad platt easy, fhimt? Naqbel miegħek. Fl-aħħar mill-aħħar, jiena li poġġejt niekol, ma jinteressanix kemm ix-xef instabad minn ħajt għal ieħor biex tani l-ikel, jinteressani nikol tajjeb. Għidilhom lili, għidilhom. Hi dik hi l-verità.
Għidilhom lili. L-aħħar ħaġa nitlobkom tikkummentawli fuqha, kif rajtuhom bħala organizzazzjoni ta' rċina, did-darba flok għandhom bank wieħed għandhom tnej għad-dispożizzjoni tagħhom?
Ma xorta wieħed qed jużaw ta. Jien
ma nafx, jien għaddi ma morċ hemmhekk. Mela issa neħdu ejja mmorru sew. Parteċipanti għall-aħħar darba ħanajdulkom

Wasal il-ħin, wasal il-ħin tal-verdett għalkemm kien hemm min diġà pprova jnaqqar xi ħaġa u mbagħad nieqaf. Hemm tnejn tan-nofs għandhom ġuħ jien għandi gun. Mela, ħa nibdew, ħa nibdew minnek.
Ħa nibda mill-pirrun. Pirrone, għidilna daqsxejn l-isem ta' dal-platt. Jien qed nagħti isem lill-menù u qed insemmih Fratelli Pirone Special minħabba l-fatt li minkejja li qed nikkompet waħdi, ħija kienet jgħinni ħafna fit-tips u fl-affarijiet li konti qed nagħmel. Smajt li ttrejnjajt ħafna jien u xi. Ifhimni, kont qed nipprova platti differenti għaliex ma kontx naf x'qiegħed jidħol. Qed insemmih Fratelli Pirone Special, jiġifieri. U naħseb ħaqqu ċapċipa tagħha wkoll.
Dejja għandi lil Ray George, Ray George tispjegalhom l-isem tal-platt tiegħek. L-isem tal-platt tiegħi illum iġib eh, l-isem ta' Semin Briż. Eh, Semin Briż.
Mela, fidejkom chefs biex idduhom, sa ma dduquhom aħna min-naħa tagħna hawnhekk ħanieħdu daqsxejn ta' ġelat Grazzi għal Mapom. Aħna xejn huma ħa jieħdu. Chefs għandna t-tieni platt għadu fil-pakkett ta' platti li semmejniehom Pirrone Brothers Special, hux hekk? Fratelli Pirrone. Fratelli Pirrone, sorry ħadt kont fl-Ingilterra jien. Fratelli Pirrone Special.
U n-naħa l-oħra għandi lir-Re hawnhekk x'inhu x'se nsemmuh il-platt tiegħek Re? Il-platt ħa nsemmuh
The Ultimate Pork Roll. The Ultimate Pork Roll. Qisu xi film, eh, da. Mela, chefs f'idejkom biex idduqu t-tieni platt.

Sinjuri, nfakkarkom ftit fil-ktieb tar-riċetti li qed noħorġu f'isem dan il-programm. Ħa jkun hemm Ray, żgur ħa jkun hemm Mauro fih. Il-prezz huwa għoxrin ewro u ħamsa minnhom imorru għar-Richmond Foundation. Programm bħal da li ħafna nies ikkommentawlna fit-tlettax-il ġimgħa li għaddew xi kwalità ta' programm kien, ma setax ikun possibbli Mingħajr l-għajnuna ta' ħafna u ħafna nies u l-ġenn tagħna li kkonvinċejnihom li jkunu on board anke b'timings daqsxejn eżaġerati. Eżaġerati.
Grazzi mill-qalb u dawn huma wħud minnhom. U wara ħafna ħafna ħin ta' deliberazzjoni. Kienu sitta llum u iktar diffiċli. Kienu sitta u kellhom l-għażla u it-topp. It-topp.
Għandna l-verdett f'idejna. Tajjeb, nibdew aħna ħa taħdem il-biċċa tax-xogħol li ħa ngħidu x-xeff u ħa ngħidu lil min ivvota. U għaddew il-voti taż-żewġ platti u finalment ħarġu b'verdett. Tajjeb, tibdil? Tagħna.
Mela, sinjuri, f'idejja ħa nibdew bin-nisa. Tajjeb, għandi l-vot. ta' Roberta u Roberta Preca wara li għaddet il-voti tagħha iddeċidiet illi l-rebbieħ għandu jkun Ray George. Roberta forsi tispjega għaliex din l-għażla tiegħek?
Mela, to be fair, it-tnejn li huma kellhom it-talenti tagħhom però mbagħad id-distakk fil-punti ġew fl-iskills. Eżempju, naqbad mal-main course, fil-istarter Filwaqt li li Mauro kellu l-pajella, it-tomiet batew daqsxejn żgħira filwaqt fit-tomiet ta' ta' Ray rajt li kien hemm iżjed boost fil-main course u mbagħad ta' Mauro iżjed spikka il taste jiġifieri mar all out vera kien tajjeb però mbagħad meta tiġi biex tqabbel l-iskills li kellu Ray biex tara li kien fih iżjed ħsieb x'għamel l-affarijiet u le. Però ma kienx biżżejjed li kellu platt wieħed biss Mauro li ta dak id-distakk dak id-distakk. Ġifieri t-tnejn kienu tajbin u mbagħad fl-aħħar mill-aħħar ġiet ta' żero wieħed. Mela s'issa nistgħu ngħidu li mis-sitt voti Re għandu wieħed u Mauro s'issa għadu xejn. Jiena ħa mmur għal Xeff Joseph Piscopo u Joseph iddeċieda illi irebbaħ lil Mauro.
Xeff, il-kummenti tiegħek?
Għażilt li nagħżel lil Mauro l-istess naħseb kellu It-tieni platt speċjalment mar tajjeb ħafna fih, naħseb kellu taste tajjeb bħala platt naħseb kien tajjeb ħafna. Fil-first plate naħseb ma kienx daqshekk li kien taste ħa ngħidu hekk, imma fit-tieni platt għoġobni ħafna naħseb il-punti li tajtu ħafna fit-tieni platt kienet tifhem. Għalhekk għażilt il-mawra, fit-tieni platt jiġifieri. Grazzi, ngħaddu għat-tielet ċef. Nerġa' jien għan-nisa kollha għandi ġew. Ramona, imiss inti, u Ramona wkoll tagħżel lil Mauro! Ramona, tispjegalna ftit għaliex mort għal Mauro? Mela, jiena mort mort għal għal Mauro għax kien hemm iktar tomit fil fil-platti tiegħu, speċjalment għall-main course bħalma qalilna ehm, Joe wkoll. Eh, Bħala Starters, ovvjament wieħed kien aħjar mill-ieħor, bħala creativity kellna iktar fuq in-naħa l-oħra. Però mbagħad fl-aħħar mill-aħħar jistni jiena mmur għat-togħma, u t-togħma għoġobni iktar ta' Mauro. Fil-bidu qaltilna li hi persuna tat-togħma, eh, ġifieri. Mela, jiena ħa mmur għal Chef Marvin Gauci, illi hu ddeċieda li jrebbaħ lil Ray George.
Mela, ovvjament, eh, illum ġejna hawnhekk u kellna il-kriterjas eh, kollha illi kellna miktubin qudiemna, kellna l-presentation, it-taste, l-execution, creativity, barbecue usage u uniformity in plating. Daw inqasmu, il-punt inqasmu kollha skont eh, skont li għadna kif semmejna u milli kif semmejna naħseb illi Ray George l-iktar li tella' punti mhux fit-togħma biss, però fil-criteria l-oħra. Bħala presentation naħseb illi kien hemm ftit minnhom illi kienu bħala presentation aħjar. Bħala togħma kellu li starter kien li għalija personali kien ħafna aħjar minn ta' Mauro, però Mauro kellu kif qalu l-kollegi tiegħi kellu l-execution tar-ribeye bil-chimichurri, it-togħma tagħha ħarġet spettakolari min-naħa ta' Mauro. Però aħna mhux qegħdin hawnhekk biex niġġudikaw it-togħma biss, però kellna criteria kollha, U minn dawk il-criterias kollha naħseb illi Ray George l-iktar li tella' punti eh, in ġenerali. Mela, dak kien il-verdett ta' Marvin, riżultat hija tnej bi tnejn, ġifieri baqa' għandna żewġ voti quddiemna hawnhekk u ħantellaq tiegħi. Mela, ħandura x-xef Joe Vella, Joe, naf li għadtlek li nħallik għall-aħħar imma ffrankajthielek. Mela, f'idejja għandi l-verdett tiegħu, ukoll imur għar-Ray George, jiġifieri issa tinsab fil-vantaġġ. Chef, forsi tispjega għaliex mort għar-Ray? Mela, Ray għalkemm kellu affarijiet li mar kreattività, bħala togħmiet ma kienx daqs Mauro. Mauro bħala togħmiet speċjalment tal-main course iktar Mar Mauro milli milli Ray George. Bħala first course ehm il il paella unfortunately il kellek ċertu ċertu spice li qattltlek kollox. Qed tifhem? Ġifieri dik tafgħatek daqsxejn lura bħala bħala bħala risotto. bħala bħala salamun u bħala prons kienu kienu aħjar mill mill dak anka bħala presentation kienu aħjar. Bħala main course bħala main course il il-majjal għalkemm ħriġ li b'din il-kreattività li inti tiftaħha timlija u dawn l-affarijiet is-seasoning u speċjalment il-feta cheese ma ma ma ma kienux hemmhekk. Ġifieri iktar tagħti tasting, tagħti tagħti seasoning u anke li li li żball li għamilt taħseb inti meta inti sajjart u kellek il-majjal fil fil-foil inti ħriġtu naħseb daqsxejn qabel minn normal. Naħseb jiena kont naqbel miegħek kieku kieku mill mill-foil ħriġtu, iggrilljajtu u servejtu mal-ewwel. Ħalli tħallih immoist il-majjal. Tfakkarkom il-punteġġ bħalissa qegħdin tlieta bi tnejn, jiġifieri ħa naraw fejn ħa jmorru l-punti did-darba. Jiena naħseb l-aħħar chef m'għandux għalfejn jispjegalna għax issa ħa jkun hemm ċelebrazzjonijiet ta' chef u sfortunatament tikka żgħira tiżappunta x-chef l-ieħor, l-aħħar chef huwa Neil Darmanin. Neil, tix tgħidilna
Nispjegawlhom, jien hekk ma ħa ngħidlek x'rajt ħażin, x'rajt tajjeb f'wieħed u x'rajt ħażin. Eżatt, ma tgħidilniex min, all right. Mhux ħa ngħidlek min.
All right, hekk inti jien. Jiena kieku nibda fuq din naħa, fuq naħa ta' Mawro, naħseb li l-aħjar Tom jgħid li kien għalilha fuq dil-mejda u kien hawn vot unanimu fuqha, nista' naħseb nitkellem f'sehem kulħadd, huwa, Kien it-tieni platt ta' Mauro. L-avwila kien sempliċi, it-togħma kienet tajjeba u pjaċevoli. Bħalma għedna fil-bidu, mhux kemm jinstabad u jagħmel ċelebritajiet ix-xef, però kemm itina togħmiet tajba. Hu kellu t-tieni platt vera tajjeb. L-ewwel platt ftit inqas. Jiena kkummentajtlu wkoll il-mod kif żejjen il-platt b'xi ħaġa divettuża. Iżak għandek karozza, l-isbaħ karozza u mbagħad l-arma ta' fuq il-bonit kienet imkissra. u dak li pratikament għamel żejjen żejjen ir-ross b'masil u għadha mhux imnaddfa kif suppost. Bħala togħmiet ukoll kienu daqsxejn fjakki fl-istarter. Tmur mbagħad fuq in-naħa l-oħra, in-naħa l-oħra kellna lil Ray George. Kellna l-istarter kien pjuttost tajjeb, kellu t-togħmiet tajbin, textures kienu tajbin ukoll. Fuq il-main course irnexxielu jtina pratikament platt. fatt li jieħu dimensjoni differenti għal dak li mdorrijin naraw barbecue, platt barbecue aħna, ġifieri żejnu eċċellenti. Però, bħalma qal Joe naqbel perfettament miegħu, huwa li l-majjal naħseb fetħu ftit kmieni żżejjed, jien kieku nżommu hemmhekk sal-aħħar, illum għandek anki probe tista' tkejjel kemm żgħajjartu u fl-aħħar ħin forsi kellek kellek anki l-għasel kont ittih dilka għasel u ttih ġast tixwita fl-aħħar biex lilna anki tina t-texture u tħallih moist minn ġewwa. Kieku dak li kont nagħmel. Però meta tgħaqqadt kollox, fl-aħħar mill-aħħar tott tott il-punti kollha u jkun hemm riżultat.
Prosit it-tnejn kif qalulkom, però Neil Darmanin ivvota lil Ray George u jkun ir-rebbieħ tal-ewwel Malta Barbecue League, prosit ħafna lil Mauro.
Nistaw nisidnu l-ħuk u koll nafu li jgħataw.
Aħna ħankunu, ovvjament, intkom ħatkunu qed tirbħu ir-rigali, intkom ħatkunu qed tieħdu wieħed kull wieħed bl-aħbab kollox ehm, utensils u ktib tar-riċetti U grazzi wkoll għal Bolt għal puru qed itukom 20 ewro Bolt Food, 20 ewro voucher kull wieħed. Sinjuri, aħna nirringrazzjawkom ta' din l-esperjenza u dawn huma r-rigali li r-rebbieħ sejħu miegħu illejla.
Il-premju finali jinkludi kċina ta' barra inkluż il-barbecue u aċċessorji pprovduti minn Bull Europe u kompluta bl-irħam grazzi għal Chini Marbles valur ta' ħmistax-il elf ewro. Mejda magħmula kompletament mill-irħam b'valur ta' tliet elef u ħames mitt ewro grazzi għal Chidi Marbles. Sistema ta' reverse osmosis grazzi għal Bridgepoint b'valur ta' erba' mitt ewro. Hamper ta' ħut grazzi għal Azzopardi Fisheries. Hamper ta' laħam grazzi għal Churchill Butcher. Hamper ta' l-ħajn grazzi għal George Borg Limited. Voucher għal prodotti Secotex grazzi għal Flamingo. Hamper ta' Xejjeż grazzi għal Mafimix. Hemper bi prodotti Fiorucci grazzi għal Attard and Co. Hemper ta' xorb grazzi għal M. De Majo Wines and Spirits Limited. Għażla ta' prodotti Mighty Nuts grazzi għal M. Brands. Flixkun Limited Edition Gran Cavalier Sirag Jeroboam grazzi għal Emanuel Delicata. Il-valur totali tal-premjijiet hu tal-fuq minn 20,000 ewro.
Chefs, grazzi talli kontu magħna llejla ukoll, naf illi skomodajtnikom almenu darbtej. Kien gost u pjaċir li narawkom hawnhekk kollha u nistgħu ngħidu li mingħandkom tgħallimna ħafna, mhux hekk, kollha kemm aħna. Grazzi u applaws għalikom.
Mauro, wasalt sal-aħħar. Kumment minn naħa tiegħek? Ferm kuntent li wasalt sew. Tgħallimt ħafna b'din l-esperjenza. Li għad li ma ħaqt gost xejn bil-pressure, hux vera? Le, le. Issa nieħu gost insajjar bla pressure. Nitlaq minn hawn. Dak id-daqsxejn xi xkun berra bil-kwiet hemmhekk. Għax hekk dejjem jgħidli.
Grazzi ħafna lilek, grazzi ħafna lħu, grazzi ħafna lit-timjiet l-oħrajn kollha li kienu hawnhekk u għamlu dan il-vjaġġ possibbli u wkoll grazzi lin-nies li segwewna. Però, Ħantik l-unur. Ara kemm il-darba fasta jiena.
Ray, f'idej għandi l-midalja li minn hawn ftit ieħor ħanlibsuhielek, imma qabel xejn nixtieq inkun naf il min tixtieq tiddedika dil-midalja? Il-medalja u dir-rebħa niddedikaha kollha lill-familja tiegħi. tas-sapport kontinwu li jtuni kemm qabel ma dħalt u kemm tul tul il-competition kollha. Lil ħija li ma naqax mis-sapport u lit-tfalja u lit-tfajla u lit-tifel tiegħi ta' xahar xhur li nsellmilhom minn hawn li tawni sapport kbir, imprezzabbli għaliex il-ħinijiet nuqqas mal-familja imma dejjem ippuxxjawni biex nibqa' Moħħi hemm ħallik issa jkun nerbaħ u. Proset, bravu, Daniel, żommni, żommli ċoe. Żommlok.
Għaliex sinjuri, quddiemna għandna l-ewwel rebbieħ tajjeb ta' The Malta Barbecue League! U tasal fi tmiemha dan, di l-avventura tiegħek u tiegħi u ta' ħafna oħrajn. Insomma, nfakkarkom f'daw il-kxejjen li qegħdin għall-irkant. Għandna waħda hemmhekk u qaluli biex nagħmilha ċara, waħda mill-kxejjen hija bil-barbecue fuq dik in-naħa u l-oħra din in-naħa. Għax importanti li tagħżlu meta tiġu biex titfgħu l-offerta tagħkom. Ta' min ngħidu li l-offerta kollha kemm hi ħa tmur għall-karità, nofshom ħa jmorru għall-Grill for a Reason grazzi għal Bull Europe. u n-nofs l-ieħor għal NGO li tagħżlu intom stess il-minittuha.
Ma nafx. Kien sajf sabiħ. Ningrazzjaw lil kull min b'xi mod għen. Grazzi lilkom tal-li segwejtuna matul is-sajf, grazzi lid dirigenti tal-PBS, lil sponsors kollha li emmnu fih, grazzi lil Ċini Marbles li ospitana, grazzi lil Bull Europe tal-li għena wkoll eh, fil-bini ta' dan is-set. Fl-aħħar mill-aħħar nirringrazzjaw il-familji tagħna li stapportew lil jieli li qattajna hawnhekk, però produzzjoni bħal di ma kinitx tkun possibbli mingħajr crew bħal ma għandna aħna. Tajjeb? Grazzi ħafna.
Grazzi, niltaqgħu s-sena d-dieħla.